Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem, ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' t-talb tagħna. Dak li twiet għalina rrid ikun iben bħalna. O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkontemplaw il-misteri tal-ferħ, l-ewwel misteru meta l-anġlu Gabriel ħabbar il sitna Marija li kellha tkun Omm Alla.

Birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla ta' Barina Mkitbin, jissawra s-sija tal-mewt tagħna. Glorja lil Missier, lil Iben u lil Spirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u rinti jomna, għalik jisma' talb tagħna dak li twieled għalina, rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, għafrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-għerur kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Fit-tieni misteru tal-ferħ nikkontemplaw meta Sidtna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Sirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,

Urina li inti ommna, għalik jisma' talb tagħna, dak li twieled għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesù tiegħi, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek.

Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna, dak li twieled għalina, rrid tkun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-ruħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Raba' misteru minn tal-ferħ Nikkontemplaw meta Sidtna Marija ppreżentat lil binha Ġesù fit-tempju. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aghfirna dnubietna bħalma naghfru lil min hu ħati għalina, la tagħmilniex fi tiġrib, iżda għnisna mid-deni.

Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, għal dejjem ta' dejjem. Ammen. Marija Santissima, urina li inti ommna, għalik jisma' t-talb tagħna, dak li twieled għalina u rrid tkun ibnek bħalna. O Ġesu Sir, għafrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-eruq kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tal-ferħ nikkontemplaw meta Sidna Marija tilfet il-bina Ġesu u wara tliet ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dutturi.

Ejja mela, Avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-trufna moment lil Ġesù frott imbierek tal-ġuf tiegħek, O ħanina, O pija, O ħelwa, O Verġni Marija. Itlob għalina Qaddisa Omm Alla. Biex imut jissolilna dan l-gwerwem ħażin. Nitolbu skont il-fehma tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwi jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lmin hu ħati għalina, la daħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, Imbierk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu ilqat talb tagħna. Kristu ilqat talb tagħna. Missier Etern Alla. Enna għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna għalina. Spirtu Mqaddes Alla. Enna għalina. Trinità Mqaddsa Alla wieħed. Ħenna għalina. Imqaddsa Marija. Itlob għalina. Imqaddsa Omm Alla. Itlob għalina. Imqaddsa Xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Omm ta' Kristu. Itlob għalina. Omm il-Knisja. Itlob għalina. Omm tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Omm l-iżjed safja. Itlob għalina. Omm l-iżjed nadifa. Itlob għalina. Omm u verġni. Itlob għalina. Omm bla tebgħa. Itlob għalina. Omm li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Omm tal-għaġeb. Itlob għalina. Omm tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Omm ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Omm ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-għerf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ. tagħna. Itlob għalina. Għamara tal-Ispirtu s-Sant. Itlob għalina. Għamara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Għamara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Avorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-Rabta l-Ġdida. Itlob għalina. Bib tas-Sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kenn tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Appostli. Itlobha għalina. Sultana tal-Martri. Itlobha għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlobha għalina. Sultana tal-Verġni. Itlobha għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlobha għalina. Sultana imnissla mingħajr l-ewwel tebgħa. Itlobha għalina. Sultana mtellgħa s-sema. Itlobha għalina. Sultana tar-Rużarju Mqaddes. Itlobha għalina. Sultana tal-Familja. Itlobha għalina. Sultana tal-Paċi.

Int li ridt mat-tħabira tal-anġlu li Benn tiegħek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqaddsa Marija, agħtiha nitolbuk lilna li nistqarruha Omm Alla, li nkunu megħjunin mit-talb tagħha, l-istess Kristu Sidna. Nitolbu flimkien it-talba, il-Patrun tagħna San Ġużepp.

U fdieħ dik l-imħabba ta' missier li biha ħabbejt it-tfajjel Ġesù. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt għażiż Ġesù Kristu sena waħdenu u bis-seta' u l-għajnuna tiegħek titfaralina fil-żonijiet tagħna. Kif inti o Ġużeppi għandha s-sempilità tal-familja mqaddsa tal-Krista. Hekk ukoll ħossiet tal-familja maħtura ta' Ġesù Kristu. Qegħdet minn ġa nofsna u missier ħanin din il-festa ta' erruri ta' ħażen qegħdi jimmardu dinja. Iqaf magħna missjonieri din il-gwerra li għandna mal-qawwa tad-damijiet u protettur qawwi tagħna u kif darba ħlist mill-mewt il-Bambin Ġesù